adama doga bermek, özüňe baglamak, özüňe bakdyrmak, e, durmuşa çykar ýalak etmek, öýlener ýalak etmek, pul getirer ýalak etmek we şuňa meňzeş ýagdaýlar. Ählijaňyza salam dostlar. Şu zatlar näme esasynda edilýär? Ýagny doga etmek meselesi meň üçin e, çagalykdan hem bir uly soraglaryň biri bolup durýardy. Şu wagtam bir uly soraglaryň biri. Şony näme esasynda adamy doga edýärler. Ýagny özüňe baglamak üçin, özüňe bakdyrmak üçin adamy zorlap öz ýanyňda saklajak bolýar. Seni gowy görýän adam, sen söýýän adam, seň bilen bile bolmak isleýän adam, seň ýaňydan gidesi gelmeýän adam şeýle-de seň ýanyňda bolýar. Ýöne näme üçindir adamlar şony zorluga salyp, zorluk bilen ýanynda saklatjak bolýarlar. Sebäbi nämede? Wygada bamy? Owadanmy? Baýmy? Ýa şuňa meňzeş zatlar? Ýagny meselem getirýän-de indi oglanda gyzda ikisinde-de bolýan zat. Bir gyzy gördi, halady. Oglanlar hem etýär, indi iň esasy ýeri bar şu oglanlar hem etýär şolar ýaly dogany. Bir gyzy gördi, halady. A, boldy, men şuňa öýlenmesem bolanok. Men şuňa hökman öýlenýän. Ýaňkyn näme etýär, gidýär bir mollaň ýanyna. Molla aga, salowmaleýkim, hawa, maňa bir gaýrat et, ine, şu gyzy gowy gördüm. Maňa şu öýlener ýalak et, diňe men diýip dursun şuny, diýýär. Ýaňky molladam, boldy, bratişka, diýýär, getir, diýýär, tölemeligiňi töle, şu ta kassadan geçir, diýýär. Men saňa näme diýseň etýän, diýýär. Indi ýaňky gyzy şeýdip özüne bakdyryk goýýarmy, öýlenýär, ýene etýär ol. Biraz wagt geçip başlaýar. Ýaňky gyz görgüliň kellesi üýtgäp başlaýar-a. Doga diýilýän zat edil aýdyşlaryna görä adamyň kellesini üýtgetýär. Däliretýär. Ýöne nikadan soň açylýar diýýänlerem-a. Indi şo zatlary kyn görmeseňiz kommentariýada belläp geçiň. Onsoň indi kellesini üýtgetýärmi, açylýarmy men doly bilemok. Ýöne umuman aýtjak bolan zadym, kellesini üýtgetse-de ýaňky gyz nikadan soň açylsa-da eýýäm ol öz kellesine gelýär-ä, bilýär-ä, şo seni halanok, sulhy seni alanok. Näme üçin, näme esasynda seň bile bile bolsun ol? Näme üçin saňa tarap ymtylsyn? Seni, sen ony zorlap saklajak bolýaň öz ýanyňda. Edil şol bolýarlyk, indi iň kabarny adam, kabarny diýýänim indi bir adyr, ýene-de kommentaride ýazarlar-da siz aýal adamlar, hawa, ýazgarmak üçin ýa şolaryň üstünden neme etmek üçin açýaň şu akkaunt diýip, olar ýalyk zat ýok. Hakyky zat. Iň erbet edýän dogalar aýal adamlar edýär. Aýal adamlar ýaňky şul ölsün diýibem etýänler bar, edil meň eşdişime görä. Onsoň ýaňky aýalyny gyz aýdaly bir oglana näme etmeli? Barjak bolmaly. Sebäbi şoň bilen durmuş gurjak bolmaly. Şoň bilen durmuş gurmak üçin bu näme etmeli? Konkretno edip doga bermeli. Onsoň edil meň eşdişime görä iň güýçli dogalaň biri bar diýýär. Indi gülkünç meň özüme gülkünjem ýöne iň güýçli dogalaň biri bar diýýär. Ýaňky haramganyny, hapaganny Garyp berýäler. Şony okatýalar o men indi şony okaýan adam nähilak adam maňa şo gyzyk gyl baryp eý agam şuny okap ber diýse bir özüň bir uly adam kelläň işýärmi barag jigim ýok bol şu taýdan diýip ugradyp goýberäýmeli adam bolýn şoňadam aý pulun berseň bilemok bu wagt hemme zada metýändirlerde Onsoň haramganyny şeýdip içirýärler, boldy indi, ýaňky oglan indi diňe şoňa tarap. Öýündäkileň aýdýan diňe nädogry, ýaňky näme diýse hakykam şony ýalak. Öýlenenden soňam kellesi açylýar diýýänim indi, most öýlenenden soňam ýenedem şo zada dowam edip durýandyrlar. Kellesi açylmaz ýalak, gawy gidip, indi bir gezek baran adam şeýle-de bilýär, postoýanny klient bolýar, ýaňky mollaň ýanyna baryp, Molla, gawa ýene men-ä geldim, bulabyr zat biljek bolýar, aýdýan, daway sazlap ber diýip, Şeý diýse, ýaňky näme boldy häzir, ahalaý-mahalay çuf-çuf-e diýip, ugradyp goýberýär. Onsoň bu görgüli ýene-de şonýalyk näme edip ýöreninden habary ýok, eneden, atadan, jigiden, dogandan geçýä. Diňe ýaňky diýýäniň, Hawa, hemme zat dogry. Bulansoň, indi buny bagla-da indi. Bulansoň özüni arkaýyn duýýar. Näme edesiň berse edibilýän men diýýär. Şo pikirde gezýär. Onsoň indi mende ýene-de şo sorag gaýdyp gelýär. Indi sen ol, o zatlar etdiň, o zatlaryň jogabyny kim bermeli? Sen nädip berjek o zatlaryň jogabyny? Sen bir adamyň islegine garşy gidip, şony indi adamyň islegem däl ogul-ow, sen Hudaýyň maňlaýyna ýazan nesibesine protiw gidýän adamy tapyp, şony protiw goýup, özüňe bakdyrýaň. Oň nesibesi mož başga bir adamdyr. Oň nesibesinde başga birle bagtly bolmakdyr. Ýöne sen şoňa ertdireňok ganym ýaňky doga diýilýän zat bilen özüňe bakdyryp goýýaň. Indi şu zatlaň jogabam ba hemme zadam ba olin dostlar men dogrymy aýtsam şu zat edýän adamlara ýenedem aýdýan düşünemok. Şoň üçin Näme diýeýin Allajan hemmejämizi özi gorasyn şolar ýaly adamlardan gorasyn Waww ählijaňyzyňam janyňyz sag bolsun saglykda görşeliň sag boluň. Seň üçin men eziz görýän adamymy ýitirdim. Ýagny bu sözleri bir gelin öz ýoldaşyna aýtýar. Ýagdaý nähilek bolup geçýär? Bir firmada işläp bören adam. orta işläp ýören adam ýaňky ýokarky goda işgärleriň üsti bilen ýokaryk çekilýär. Indi gowy ýerine geçýär-de firmaň, pul düşýän ýerine geçýär. Pul düşýän ýerine geçensoňam elbetde näme pul düşüp başlaýar. Pul düşýärem mesirgäp başlaýar. Mesligem elbetde kän bir gowulygyň üstünden ertenok. Mesligi diýýär, goýun götär, goýnuňam garrysy diýýär. Hawa, ana muny meslige şeýdip ertýär. Mesligiň üsti bilenem bu indi näme edip başlaýar, indi Her hili keýp-sapalara özüni urup başlaýar, ýagny gije kafeler, şuňa meňzeş beýle eýleň-beýleň zatlar. Elbetde, olar ýaly ýerlere baraňsoňam, näme etýär, o taýda awçylar bolýar. Awçy diýýänim indi men size düşündireýin, nähili awçylar. Gyzlar bolýar-da, şo taýda, Äý, şul bir seretmezmika maňa, şuňa bir lak ataýyn, hawa, şul-a bir puly bara meňzeýär, ýagny şoduny ýapdyrmaly we şuňa meňzeş eýleň-beýleň zatlar. Garaz, ilmeli-le, ara ýaňkyny penjesine tutmaly, awçy diýilýär-de. Onsoň, ýaňky ýaly awçylaryň birine duşýar bu. Aýbyň başyny aýlaýar garaz. Mähir beren bolýar, eýleň beren bolýar, söýgi beren bolýar. Eýdip-beýdip muňa kwartira aldyrtýar özüne. Indi kwartira alyp berýär. Onsoň ýenedem şolar ýaly ýagdaýlar, aý, telefon gerek, me telefon, aý, menä maşyn gerek diýýär. Aý, bolýar, ine saňa maşyn. Maşyn alyp berýär. Garaz şeýtýär, şeýtýär, indi muny şeýdip bir gapdalda maşgalasy, bir gapdalda-da ýaňky awçy. A wagtyň geçmegi bilen indi näme maşgalasy muň ýüregine düşüp başlaýada indi nä pul gelip dur pul akyp dur meslik o maşgalasynam bolmasa o jaýly maşynly hemme zat üpjün ýöne barybir indi bil has ýakyn görünýä indi bir zat etmeli aýalyndan dynmaly öýüne gelýä işinden soň äý ýör diýä bir köpden bäri diýä ejeňem görmedik ejeň sorag gaýdal diýä äý bilen bolýa ýör diýä indi öz maşynynda gitjek bolýa aýaly welin ýok diýä sen maşynyň goý diýä ýör meň maşynymda gideris diýä. Eý, bulam bolýa diýýänini byň maşynyna münýärler, bile gitýärler ejesiniň ýanyna. Barýarlar, ejesem mellekde işläp börünje. Onsoň, Eý, salawmaleýkim, salam, awo, saglyk-amanlyk soraşýarlar, zat edýärler indi. Gyz şeý diýip, aňryk geçýä oly, ýaňky ýoldaşy aýtýa, Daýza diýýä, ine diýýä, gyzyňyz-a getirdim diýýä. Indi maňa siziň gyzyňyz gerekgäl diýýä. Ol indi ýaňkylar diýýär, birhili geň galýar-da, näme bolýar, näme esasynda, ýaňy bile maşynda gelýärdik, hemme zat gül ýalakdy, şu wagt näme boldy, indi näme boldy? Ejesinde sorag dörär, elbetde, näme üçin beýdýäň, näme boldy? Aýna siziň gyzyňyzy men ikilikde tutdum diýýär. Indi bu söz, elbetde, udar bolýan söz adamlara, sen ýöne, ýöne-möre aýdylýan söz däl-de. Onsoň muňa ýaňky gelniň ejesi erbet bolýar, gelniň özi erbet bolýar. Garaz, diýýär, ine siziň gyzyňyz diýýär, goşlaňam soň alyp gaýdarsyň öýden diýýär. Hä, çagalaram diýýär. getirjek diýýär. Garaz şeýtýä-da bu goýup gaýdýar. Sudlaşýarlar, aýryşýarlar. Ýaňky öz ýaşap ýören jaýlaryny bulara goýýar. Indi muň pikirinde näme? Bu jaý zady goýýar beýlede barybir kwartiram bar-a diýýär. Jaý zady çagalara goýýar, aýalyna goýýar, awa, suduň üsti bilen geçirýärler. Eý bul indi beýläk gitýär. Indi ýaňky sen söýýän diýýän adamyň ýanyna gitýär-de. Birnäçe wagtdan soň ýaňky gelniň ejesi aýrylýar, ýaňky zatlary göteribilmän ýüregi göteribilenok, şo zatlary özüne has ýüregine salýar, hawa, obidno bolýar. Aýrylýar ejesi. Indi buny işde näme etýärler? Işde ýoldaşlarynyň biri buň gara sokýar dagry, aýagy taýdyrýarlar muny. Ýaňky bir ýerde gol çekmeli däl ýere gol çekdirýärler, ýagdaýyny sazla diýip. Bilen gol çekýär, näçe million, hawa, pul, manatlyk pula Gol çekmeliler zady boýnuna aly gol çekdirip muny iteklaýalar boldy sen gara zyňýalar muny indi by çökýa şeýdip ne puly ba ne ýenesi ba hiç zady ýok indi ýaňky sen söýýän köýýän diýip öwrene muňa näme diýä bagyşla bolyn diýä men diýä indi sen bile ýaşa bilemok diýä men diýä başga bir bile tanyşdym diýä ana sen maşgalaň diýä bar sen şolar bilen ýaşa diýä balam nädip ow sen bu zatlar meňki diýä nirden senki diýä. Maşyn maňa alyp berdiň meň adymamy, hawa. Jaý maňa alyp berdiň meň adymamy, hawa. Nirden seň hony bu zatlar diýýär. Bu zatlar meňki diýýär indi diýýär. Bar senem özüňi diýýär, nädip ýaşasaň şeýdip ýaşa diýýär. Aýbal indi şeýtýär-de indi aňyrda-da gerek däl, bärde-de hiç kim kabul edenok muny. Köneje şol ejesinden, kakasyndan galan bir öýleri bar, şo tak gitýär bu. Onsoň indi aýalyndan ötünç soramana barýar. Ötünç soramana barýa bagyşla men diýýä şular ýalak ýalňyşlyk etdim diýýä men günäm öt diýýä bir çagalar uly bolup gelýä diýýä bolýa ýene öňki ýaly biri gelýä oly şonda aýaly aýtýa seň üçin diýýä men dünýäde iň eziz görýän adamy ýitirdim diýýä indi men diýýä sen şu dünýäde ýeke täk erkegem bolsaň saňa dolanyp gelmeýän diýýä gynansakda durmuşda şolar ýalak erkekler köp gabat gelýä sähel galp başlasalar awa boldy özlerini han soltandyr öýdüp pikir edýän adamlar bar we şeýdip Ýalňyşýan ýerleri köp bolýar, ýaňky ýaly duşýarlar, bularam penjelerini uryp, bular allaýarlar we şeýdip maşgalalaryndan jyda düşýänler bar, maşgalalary bilen aýryşýanlar bar. Ine şular ýaly ýagdaýlar dostlar, ählijaňyzyň janyňyz sag bolsun, saglykda görşeliň, sag boluň!